Aha m'adehyeɛ papa bi, mmaa papa bi, mmarima papa bi, anuanom ne adɔfoɔ. Ɛyɛ mo somfo mo nua a mode hyeɛ Asante Barima anaa otwa me to ate so a m'agye so. Ah, Ɛnɛ so mesan ne mo ahyia ɛwɔ bɛma ɛbrɛ bɛma ɛyɛ mɔbɔ nkɔmmɔtwitwi so. Na bere biara no meka sɛ bɛrima ɛbrɛ bɛrima yɛ mmɔbɔ a yɛ na mefiri sɛ anuanom no bebree no ɛntem ase ɛtwa gye wɔn a anaa ɛtwa gye mmarima a ɛɛ mɛka sɛ ɛɛ wɔti no ɛyɛ tiri a ɛfa adwene na wɔti ɛnyɛ tiri a ɛwe adwene Saa mɛma no na mefrɛ sɛ dwumadie anaa nkɔmmɔtwitwi a berɛ biara no ɛyɛ a ɔtie bi a ɔbɛte deɛ meka no ase. Anaasɛ yɛn nua mmaa no binom so a sɛbi ɔwɔ eh, nhunumu ne nyansa sɛdeɛ Bible ka mmaa binom ho asɛm ɛwɔ twerɛ no mu no sɛ Abigail mo saa no. Gye sɛ etwa saa mmara no bi na ɔbɛte nkɔmɔtwetwe yi ase na sɛbe ɔnwene no bɔne kwan so na ɔbɛhunu sɛ nkɔmɔtwetwe yi a yɛn nua bɛrima yi de abrɛ yɛn ano de aba yi, ɛboa yɛn nyinaa. Yɛntoa so. Anuanom ne adɔfoɔ, sɛ meka sɛ mmarima ɛbrɛ mmarima yɛ mmɔbɔ a, baabi a wowɔ biara, ofie, w'adwuma mu, wa wobɛtumi de deɛ asie a nnipa nyina di ho abooboo wɔ Ghana yi ayɛ mfatoho. Mesrɛ bu sɛ asɛm a yɛtutu no abasa ne serɛ yɛwɔ no ntwɛtwɛdɛ ne nkyɛkyɛdɛ yi, woatena ase abusa sɛ, So barima korɔ a yɛsee yɛn nua baa Tracy Boakye ne Mizbeh retutu ne serɛ ne abasa retutu ne spare parts yi ah mesrɛ mo cars no retwam nti noise no yɛ a momfa nkyɛ me mesrɛ mo etire a ɛfa adwene atumi de akɔ adwendwene mu abusa sɛ ah so sɛ papa yi a ɔspɛnde wɔ yɛ nua maa no ho yi I think sɛ ɔyɛ old man ana ɔnye old man kora ne mfie no akɔ anim a fa mɛka sɛ bi a wabɔ bra Na mesrɛ bisa sɛ, enti sɛ nka yɛ ɔbaa anaa maame bi a wabɔ bra akɔ anim na ɔtɔɔ fie maa young guy, ɔtɔɔ eh, Fortuna maa young guy, anaasɛ ɔspɛnde with such huge amount sei a aba out ama obiara ate bi a, anuanom, mesrɛ bisa o, mo a momfa nkɔ adwendwenem. Ka sɛn na nnipa bɛka afa ho? Mmarima ɛbrɛ o, mmarima yɛ mɔbɔ o. Yɛnhwɛ ne sei. Ɛdeɛn sɛ sɛ sɛ ɛtwa sɛ bɛrima ɛnya sika, ɛsi fie, ɛtɔ kaa, ɛnya ɔno ara ne business ansa na waware a, Mesrɛ bisa o, ɛdeɛ so na ɛsɛ ɔbaa anya ansa na ɔno nso ɔde ne ho awura awareɛ mu? Mmarima ɛbrɛ o, mmarima yɛ mmɔbɔ. I quite remember sɛ ɛberɛ bi na nnipa sua kakra some years ago. Na na me ne me fada ne me stepmother na ɛte. Na sɛ abere bi a tete bi bɛkɔ so, nneɛma bi bɛkɔ so a ɛnyɛ m'ani ka a mɛkɔ me nana akɔbɔ no amaneɛ no. Mekɔ a, na me nana asan wɔ m'ati kɔ. Ɔse kɔ na kɔtena hɔ. Obisa sɛ, ah, nana, sɛ ni sɛ ni sɛ na ɛkɔ so. Menyɛ happy, menyɛ okay. Ɔse, mese, kɔ na ɛkɔtena hɔ. Na ewiase, barima ba a ɔte awareɛ ase, ne se mporoo da. Ah, asɛm na me nana ka no twetwe m'aso. Ɔka mu sɛ, Nana, deɛ woka no aseɛ kyerɛ sɛn? Wɔse, me nana, deɛ meka akyerɛ wo ne sɛ, barima ba a ɔte awareɛ ase no, ne se mporoo da. Ɔka na mekɔ. Enti, ɛduru baabi no afei deɛ ɛkɔ so no na ani nyan. Afei na mepɛ sɛ metu. Ɛna mekɔɔ ne hɔ. Mekɔɔ no bi na ɔka kyerɛ me sɛ, me deɛ, ka mepɛ sɛ wotena hɔ ara kɔsi sɛ wo nsa bɛso w'akyi adware ansa na ka watu afiri wo papa fie anaa papa nkyɛn. Ɛfiri sɛ deɛ menim ne sɛ barima ba a ɔte aware ase a ɛnyɛ ne maame a ɔne ne stepmother no te no, ne se mporɔ da. Ɛnam sɛ nana ɛnɛ deɛ kyerɛ me aseɛ. Ɛna wɔbɛka sɛ, Sɛ barima ba da nyane anɔpa wɔ awareɛ fie a, anaa mɛka sɛ fie a ne papa ne ne stepmother na ɛte a, sɛ ɛyɛ tea, sɛ ɛyɛ mo, sɛ ɛyɛ whatever, what type of food, aduane no mu kora no woyɛ mpa ma obi adi dada. Nti sɛ wosɔre na wansa ntwitwiri wo se deɛ a, ɛne ɛka hunu sɛ aduane no a yɛbɛnoa no anɔpa no, anaa mpo deɛ wapɛ sɛ wodie no, wodin nyɛ den, ɛnka ho. Nanso ɔbaa ba deɛ, Ɔda nyane anɔpa a, sɛbi n'ano ntɔ toro mpo nyinaa wɔ hɔ a wɔntwitwiri ne se mpo nhoro n'anim no. Ɔde aduane na ɔhoro n'anim, na ɔde bi atwitwiri ne se. Na wokɔbu saa na akɔka a, ɔmaame aka sɛ, hehehehe, monyae. Ɔdidi wie a, ɔbɛtwitwi. Nti ɔdidi wie a ɔbɛtwitwi, ɔdidi wie a ɔbɛtwitwi saa no, wobɛhu no akora ne se aporo. Enti ninety five percent out of hundred a wɔn ne wɔn mma te a mɛka sɛ eh, sɛbi akwaraa no nyɛ bɛrima ne mma no a wɔwɔ aware ase no, mmaa ne mma no titiriw no, dodoɔ no ase aporo. Asɛm a meka yi meboa a mo start na mo a mo mo nkyɛke na mo hwɛ. Dodoɔ no ase aporo. Ti na me nana ka sɛ bɛrima ba a ɔte aware ase ɛnyɛ ɔne ne maame ɛna ɛte na ɔne ne papa yere ne te no ne se mporo da no. Fe na mete aseɛ na mesɛ yɛ ampa sɛ bɛrima brɛ bɛrima yɛ mɔbɔ. Yɛnhwɛ adeɛ bi te sei, ɔbaa te hɔnom a ɔyɛ ɔbaa simaa. Wɔyɛ ne biribiara, ɔde ne ho. Mɛka sɛ kyɛ sɛ otu n'anammɔ biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa sɛdeɛ nipa bi abɔ brɛ si fa biara. Nso abere a bɛrima bɛ approach no anaa bɛrima bɛse ne pɛ sɛ awura mepɛ wo anaa mpɛ sɛ me ne wo tena no, ɛfiri ɔkɔ no na ɔbaa no wabɛyɛ menka no sɛn? Kyerɛ sɛ ne maayɛ no, mɛka sɛ na ɛkɔ. Anaa ɛ eh, eh, as a woman no, na wayɛ womanless anaa ladyless. Mehu mehu the exact word a mengi so. Kyerɛ sɛ na wayɛ lifeless. Menka no saa, wayɛ lifeless. The moment a bɛrima bɛ approach ne sɛ kim no, akyɛ koraa no, ɛyɛ month. Bra me patrɔ, me fun asɛe. ɔpɛ phone. Bra me pacho me rent aso. Ɔpɛ sika foforɔ ɛde renew na apartment whatever. Bra me pacho o o ba ha. Nka wo nfa shop na ntoe ntoe mmerɛ me nka me se me pie nso asɛ me feel fine. Ahaa mepaakyɛ o ma menkae wo adeɛ baako mepaakyɛ me mma no siire asa nti nka wo ba a na afei so nka wafa Ghana store na nka wahwɛ sɛ bia nka abɛnya bayerɛ bi a anaa bɔɔdeɛ bi a mepaakyɛ o mesrɛ busa yɛ nua maa mo sɛbi ɛyɛ anaa mopɛ dɔfo ne no atena mopɛ kunu mo sɛdeɛ bible ka sɛ ɛtwa sɛ wɔbɛa ɛbɛma nya ne sɛ so boafoɔ anaa sɛbi adwamammɔ nti twa sɛ wɔba na bɛma ware no ɛno bi na ɛyɛ anaa mopɛ Anaasɛ anaa mo pɛ deɛ ɔbɛboa mo anaa mo pɛ deɛ ɔbɛma mo twɔk mo ani mepaakyɛw mebisa menim sɛ ɔbaa ne bɛrima te a ɛfa sika a yɛde bɛkɛta fie deɛ ɛyɛ bɛrima no asɛdeɛ na berɛ a bɛrima propose to ɔbaa mpo a wɔnya ɛnkame ntu eh, one mutual understanding ɛntena sɛ yere ne kunu koraa no na wastate demande wayɛ lifeless because Ɔnam ne baabi o, ɛna awo na wakɔ se ne pɛ. Mmarima ɛbrɛ o, mmarima yɛ mɔbɔ. Yɛn nuanom a na mɛka sɛ nnipa no bi yɛnom a yɛwɔ akwantuo mu koraa deɛ mɛka sɛ yɛ anaa yɛ mɔbɔ bebree. Ɛne sɛn? Wobɛkɔ adwuma kɔdi paa kakra, woba a woabrɛ. Na woba na sɛ sɛbi ebinom, ɔno ara koraa bɛgyina ɛɛ kitchen ayɛ n'aduane. Anaa deɛ ɔnyɛ aduane koraa mpo no a, wabɛpɛ aduane bi a ɛwɔ fie bi wawɔ mu bi na wadi. Wowie a, yɛn no na gye sɛ wo ara ankasa wosan gyina ɛɛ kitchen hɔ na w'adeɛ a wodidii mu no wohoro w'adeɛ mu. Meanwhile nso wo ne nkwadaa na ɛwɔ fie o, na wokɔka yɛ se aburokyire nkwadaa deɛ saa. Mmarima brɛ o, mmarima yɛ mmɔbɔ na yɛ na meyɛ no maka sɛ yɛn nuanom bi anaa yɛ maame mo, yɛ sista mo, yɛ yere mo bi na wɔn ani nya ma wɔn ho so. Asante kasa bi a yɛka yɛde saa ɛto aso biara no, mepatwɔ ɛnɛ mema mo ani aba mo so. Asante kasa a yɛka yɛde saa ɛto aso biara no, Woada adwene woahu sɛ ɛnyɛ papa. Ma me bi saa, me nware ne saa, me mfa ne saa. Kasa a saa to aso biara no, mepatwɔ moada adwene woahu sɛ ɛnyɛ papa deɛ. Enti sɛ nea moka mo nsɛm bi aburokyerɛfoɔ nkoraa deɛ saa no, sɛ nyame amma mu akoraa no bɛnyini no na saa na wode taagee no no, saa so na nabrabɔ ayɛ. Saa so na ne life ayɛ. Etutu kwan kɔ ɛɛ countries ni bebree a, wobɛhu sɛ mid ɛɛ Canada ha yɛwɔ yi koraa no wobɛhu sɛ i ɛɛ sɛ sɛ ɛɛ mɛka sɛ political appointment bi a wobɛhu sɛ Indiani ɛpere bi anaa wɔanya bi. Wobɛkɔ no ada country bi anya bi. But yɛn yɛn nuanom no a mɛka sɛ yɛyɛ tuntum a anaasɛ yɛfiri africa ba a suatra suatra ɛne sɛ bi eh, yɛtu kwan a na yɛde obi kurom akɔyɛ heaven no nti no yɛbɛduru hanom a na yɛato nyansaa ne nimdeɛ no a yɛde tete yɛ ofie no ato atwene Afei yɛwo yɛn mma no a, yɛse wɔ abrokyirefoɔ nkoraa deɛ saa. Nti akoraa a yɛawo no atetire kurom hanom a opportunities a ɛwɔ kurom ha no koraa no wannya koraa bi anka ɔtumi kɔ school na sɛbi ɔbɛyɛ nipa titiriw daakye no. Ɛnam sɛ yɛde saa tagging no nti no, abrokyi nkoraa deɛ saa nti no, wobɛhu no wanya life ɛwɔ kuro yi. Nso akoraa no a yɛsɛ abrokyirefoɔ nkoraa deɛ saa nti yɛnka no asɛm sɛbi, sɛ ɔɔkɔ, ɔ, ɔ, ɔɔgya ne nan na watena mu, anaa ɔɔgya ne nan koraa na watete adi, yɛse abrɛkyefo no koraa deɛ, saa nti yɛnka wɔn asɛm no. Sɛ wo ne no wɔ fie so na ɔde nsa kura w'agya mu na ahwɛ ma no de nsa wura agya mu a, yɛse, aa, sɛ nka ɛyɛ ne ba a, nka ɔnhwɛ ma no mfa ne nsa nwura agya mu. Ɛdeɛn na mopɛ sɛ mmarima nyɛ? Mmarima mmɔbɔ o, mmarima ɛbere. Me nua dɔfo a wotie me, me nua dɔfo a wohwɛ meɛ. Sɛ yɛnhwɛ adeɛ bi te sɛ yi, ɔbaa ne bɛrima te aware ase na sɛ ɔbaa maame anaa ne papa yare a na sɛ ɔrekɔsra no a, me wura sɛ wawu ne me maame yare o, mekɔ no makɔhwɛ no nti gya me kwan. Akwanya no hwehwe koraa ma no annyɛ a ɛsɛ envulope bi kɔ w'ase ba anaa w'ase bɛɛma. Ba sɛ bɛɛma mmom so maame anaa ne papa yare na ɔkra ne yere deɛ a, ɛɛneɛ me wura kɔ a ka kyerɛ wɔn sɛ mekyea wɔn mu, Nyankopɔn bɛsa wɔn mu yadeɛ. Bɛɛma maame deɛ ɔmfata envulope, bɛɛma papa deɛ ɔmfata envulope. Mmarima brɛ o, mmarima yɛ mmɔbɔ. Onua dɔfoɔ, ɛna mede kan ka sɛ nkɔmmɔtwitwi wei no, ɛdi etire a ɛfa adwene ɛnyɛ tire a ɛwe adwe. Ɛna ɔbɛnya adagye atie na ɔbɛtie na watie ne yie na wahunu sɛ ɛyɛ ampa. Mmarima brɛ. na ɛmɛma so yɛ mmɔbɔ. Me da wase sɛ da ne da nyinaa woyɛ aso na woyɛ ani. Wotie me na wohwɛ meɛ. Ɛyɛ adesuadeɛ ne nyinaa yɛsua. Yɛka asɛm bi na mefiri sɛ ɛntwa yie na wohu ne sɛ yɛtia wo nan so a na wode akyɛ yɛn na sɛ bi wafa deɛ ɛhia wɔ mu no ɛfisɛ sɛ nyansa nte baako fotiri. Nea wofa ɛbɛboa wo no na wafa de ateetee wo nneɛma. Deɛ ɛmmoa wo no na wato atwene. Saa na ɛbɛka no. Ɛfiri sɛ abɛnkwan, ɛyɛ deɛ abɛn no nyinaa na ɛyɛ, nanso ɛmmɛ yɛ nkwan no, ne yɛyi nnwowa ne abɛ ne mmɛ fee nyinaa de afiri mu. Meda wo ase, ɛyɛ wo dehyeɛ, wo nua, w'adamfo, wo yɔnko, w'adeɛ nyinaa, Asante Barima. Peace baabi a wo biara nyame nka wo ho na ɔma mmarima etire a ɛfa adwene ba ɛnyɛ etire a ɛwe adwene meda mo ase.